Nan i reli ma? Nan min ka au tuk la hei! Mipi tal nan reli ma? Nikum ah WPC vui thum ah hau dah middle way ah final a phan nan thei ah middle way final a rak i pai mi kha hau na si Sang Lian Thawng Sang Lian Thawng an rak dir piak Nin nih a chan pian ding ah mipi nih an zumh hna ngai mi ho a si na thei ma

Uk Lian Ceu Dala Thingsa in Chin Star Club Ohio kan naupa Rual Kam Thang Rual Kam Thang

an seihchiah taktakmi muizang ah dawh bak hau si Lal Rem Ruan paih thazang seidang a pe zungzalmi kan naupa Mexican Ngun Ceu Hnin Ngun Ceu Hnin khoi kan okay ti lo vakok vakok khalamin hause van Tatakham ah thu tatiang sa phak lo ra leo ra leo a phan cang nan a zung zung ta ka rong adek kan nga lai ma dang da kan am ra lai hak du la ada khao chung ring ha a phak te kan au tha te lai asia chun ramdang in a kan tel khomi pi nih kan vapi dia run paih peng lai kan ton hna lai new zealand in kan fa kan nau simi minung pakua bak len rak zulmi kum li tiang champion simi ram ha ram ha Nihin cu miphun ram phun kan tling ngaingai, kan ṭhangcho ngaingai. Cun ramdang ei ah kan telpi khomi pakhat hau rata khuamung cakai a ṭialmi ran ṭial i ṭialmi kha seh.

Cawmang na phang rih cawmang cawmang lian ka dual ah keimah ka pal lo ah hau na pal lai zu le va cu man pal te tak nga pal pa men a ki phoi se a ki phoi se ki phoi se a a nga lo nga lo i phoi i phoi cawmang lian mak bak mi cun hau na tang re kan hrel mi Vanuk cu phan lai ba vanuk cu kan nga ri kola zau ri ko na zau ni do tuk Denmark hoi Denmark kan ala cu kemi maka ai lai na ram min ni thai sual lo eh Denmark Norway vialte ni ni thai sual lo kha online ah kan zau mi nan thut len rak rem thiêu chang ho hina paul he Avui ni nak WPC midal wei champion mi cu lai an mau ri asia cun pakhat pahnih pathum pahnih panga paruk pasarih pariat pakua pahra hlei khat van ukai lei ni lawng si tia zahan min kan pe mi kha okay cikit te ka am min ka von au la mo aum lo mi hau da um aum lo mi kha aum mi pokha kutra kan thlir pe tao a pakhat na ka denmark in rosang bik Pahnihnak ah Dallas in Sang Lian Thang. Sang Lian Thang. A pathumnak ah Dallas in Uk Lian Ceu. A panganak ah Rual Kam Thang Ohio in phan maw rak ka zok piatan phak la phak ma a paruknak ah Ram Hei Hram New Zealand

kha tlangval pawng ah pai man lo mi middle weight min an pe ti le ma minute panga lawng kan in hngah hna lai ramdang lei hi kan hngah ngai ok eh amah he mui zo bantuk si lo val ha zong thiam asachal bak thiaba ni khai wow namin zafaten sailo kan zapi thei ok a denver sailo kan min ra kan thu denver sailo pu zung hin kan pai tlang tla tu pai anau se a phonak vun chima chon ruang vai chi korn se paih ṭhawng si thak pawl an se tinak se pahnih a lawng re pahnih minung pahnih rang rang cu sinah sela khuk tang tial tuang nak samnak an se cikate tunai min pe mi kha pong kan in ta tala na tling la lo ti kan thei ko nain kan rul si ca pong sa ta hrim hrim ta na hau kha pong kha hau da zo lai a tial chu thang lam ni zo la ram pek thang ni zo sa pong a rong zong pek thang ra nangma

nai si oi a rosi kha atei ding an um bak lo e tutan ah kan kan in som eh kan chapo ya mo okay hau da pathum alu ding ai zoom bak mi ka hen apa che mi chunga lo thonga bek long man na bai ka la ka dwa khoi til mang til mang khoi dom ra nara chet pe ra jok ka capo bia se ani cu a pawng luan ka theih ko he view hoi ah a pai te ding in kan i chiah mi si ha si chan kan tel pi ve ko ra ko nupi ngai i na ziak la ziak lo kan thet la cha sui chan nupi nei ka pol ta kon thong an nupi le ni an chiat na e te lok na tu tan nupi nei ka se kan zum ngai ta ko si chan Sui Chan, Sui Chan, Sui Chan, Sui Chan, Sui Chan. Sanpi an ngah tawn mi se nupi vikhat ngai te na ma tluk ral chiat cu ha tiu nupi pakhat lawng te na ngai ma tluk ral chiat cu poi tak adaling hoi nu chuah tar lo bak se sang okay pathum tang re chang kan non ri ko na bin panga kan ti cha mo minute panga chungah minute panga chung leng khan cun a pit cang ko lai se kan phi kan ti khan cun a di ko lai pek nan du zongah abana ben nan hoi le pei adu i aleng um min han anum su si zongah min pek kho se min nan pek pek hna lai am phak tik to am pong kan thlai hna lai pong a tlin ko ah cun apai kho atin lo balte si cun apai kho lai lo sai lo he kum thong ni la kum hlei thom ram nuam ni dala ta minung hlei khat arak tai liao na ram nuam na tai tu pa arak si ka pat lo a cun

Hevi mu na ha la min panga kan ti cha tling ta ko se mu kan chim cia mi te kha kan zul ta lai okay van uk chu kan thei mi si ko cha khan aphak man lo zong ah a hoi le ne pakhat khat ne men nan hei piak te ko la mu men nan hei piak la e cu i ama cha ne a peih kho lo si asen an hei piak mi kusa thong ai pai te la nan hna tla ma se adang cu te apai dingmi kan tlingpa ko cang rua teo poi lo apai ce mi cu zeitok thala hitin an tlin lo buin kan peiter ko hnala hiti hin bai zong na her ahcun kan tuah te ko lai apai ce mi tu khu cu pei an ngati lai lo khu atu tan ah champion an chuak lai ram chung ram leng atu thawng an than cia hna minung ma vialte champion an chuak lai state dang lo um zong ah ram dang lo um zong ah avui nganak WPC nih kan tuah tikah Iar ticket cawk piak cia an si mah a chung a champion mi paoh kha iar ticket cawk piak cia ram dang na um zong ah cawk piak cia ram chung na um zong ah cawk piak cia an si kan i lawm kan i lawm